Amasangi, amasangi. Amatuko abwo nkoiga abanto bande mbaroo babere koba bakobasiria abana babo especially abana abake andake kwaigwa ng'a namasangi agere omwana oyo onyara koba kagokwa Nonye mbasubati bande mbaro chingaki chinyinge ekiagera mono tindarora ase abasacha lakini mono igo nkorora ase abakungu mosubati onyara koba kagosira eh, mwaigwa ng'a mosacha oye nere ochete ria omoerio bwa nyagetari Ase omokungu narochete iga agwo omwere nyagetari okorora ngotara bakarera omosacha oye amasangi naranyarete koba gakomoita. Ono timaeti aro gose ensemo y'abagaka amasangi aro nkobaita are lakini mono ase gokwaneka nese ensemo y'abasubati amo nabana especially abana abake ng'a masanki ngosangia kare abana ngosankia kare abakungu ase riroba ria Gusii and ake ekero ntaete tonyare koba tokobeka oborose ng'a neye na togenderere konyirigereria ase obwagare ase ma wiki emo gose ibere chire bosio Lakini ase rero nintagete koramanye korwa ase ore omwancha omotegereri, ekiagera ekero nare konya korabora-borie ing'ana eye y'amasangi, abande bagateba ng'a aa bro bright gento buna ekio nkeiyo. Hakuna kitu kama hiyo bro bright. Eng'ana ekorokwa ng'a amasangi, hakuna kitu kama hiyo. Gento nkeiyo buna eki eki, eyio ne imagination yaani, ebi nebirengereretu omonto, ne chindoto. Indi chindoto abanto bande bakorota ng'a amasangi amasangi akona kitu kama yo bro bagankane pi. Ande bagantebe ng'a bro bright. Amasangi na roho. Abana bakure ase ng'encho ya masangi. Abakungu bakure ase ng'encho ya masangi. Tinyoreti onde ore gontebe gose basacha na barabo nabo ogokwa ase ng'encho ya masangi. Lakini mone enamba enene narorire iga egoteba ng'a abakungu ngoko bakare ase eng'encho y'amasanki, ndake omokungu for example onye omosacha iga kare kogenda isiko, kwaereri gose na eriogo gose ocha gose nyagitari nari kware koibora, gose obwate omwana, omwana okwe gose omokungu okwe, chistori chinyinge chintambe chinying'e. Chionsi echio nimaete ng'a mochimaete buya kong'etani inche biro Brighte. Lakini ntete koboria ase obotuko bwa rero, aye ng'aki omanyeti? Naki arenge? Naki ere? Amasangi naro? Gose nebirengererio tu ne chindoto buna abande bakonyara koba bagoteba? Andake emono yabwaterania abakungu bagokwa ase Nyagetari, mono chingaki maybe bakoibora gose babe baiboire, gose abana abake, mono nkoigwa ore ebimonyo ng'a aye, oyio na amasangi a moita. Bono timaeti. timaete. Tiandare gongo ng'aki aye omanyete yarenge ng'aki ere ase eng'ana eye ekorokwa ng'a amasangi. Amasangi naro naende ning'a akonyara koba gakobwaterani ng'o na ng'o naende engaki ki ng'aki aye omanyete

Oria bono aiche amoereri gose nendagera, gose amoete magega. Orori ache amoereri. Omosubati oria bagotara nomusa oyio. Aha. Amoete magega iga aonchokane iga. Mhm. Nabo akomoaffect okonyora ochakire kogira moro aye, yaani o- ochaka kubreed, okwanyora okure, lakini abang'ina abang'aini Eh.

Nao bakomoita, chingaki akogwete, akobora omwana aboire, Eh, bono nabo in fact akomoita, naende inche narorire obomaene oyomo, eh, eh, gaki ah, namanyete ng'a omosacha oyo ngotaraba nere, gaki ekero are kogongia akamanya komotebia, gaki oyonde, Eh. inki gaki gwacha korigia Bakamobwata, ribu bakomoira nyagetari, omong'ina oyo tacheti komotiga, ng'a bamobwateti omwana moiso oye naende nabamoisete, Ke. abwate ere eng'enyi ng'a goika amoite. Ah, Ee, omwana nabamoitete, lakini eyio ere bobe baraitirwe ara twarabaigure na abande twabarorire, na oyomo nonya omogaka oyomo are korwa ase are korwa. ah, Bono igo omwana rende agaseegigwa rende chibesa echi. eh. Manya okomoereria gwoka. Bakaererania. Omwana oyio omanene takonyirie ekiagera aba aachie erere ting'a tari aro, rende abang'ina mbare bamanyete ekero are igo mbamaete ebinto bagokora. Omwana ong'ana ng'ake. Omwana orenge ang'e tiri, yaani orenge standard tiri. Nabo omogaka oyio amoere, baereraneti rende nabo akwete. Naende tari koirageka.

Okay. Ee, bakure mpaka abana, nonya nomwana Mm. omokungu, omwana oyo arware, Ehe. a- a- omanye komoereria eriogo. Omosacha bono aereria omwana. Om- Omokungu nonya naye nabo ogoita omwana oo, Aha. ekero naye ogotara, rende batakarieti amarongo naro bakonywa. Eh, Amoereri nonya neriogo iga amoe, Aha. omwana ori naye nabo agokwa.
Okay. Eyio igo emechando ntobwate, abang'ina tiga baigue, oyore namate akoigwa. Alright.
Sawa sawa. Asante sana. Aye bro bright bwairire. Bwairire buya erwoti.
Ebinto ebio muna mtama asangi naro aye ebuchete. Eh. Bwango muna mtu kisi county isa omate ebinto ebio na mamandire moji mwa mbia bya kwanu mwana omate na muntu kera asirire. Eh. Aria ase mato buna ominto oria omotangaso aria omonto ekero agoeta arimbire mato ebirochi biarikwa aro. Eh. Lakini ebimonyo birobio, Mm. nabo bagokoteba omate nonya oyokwa, Aye ng'aki omanyete Nama- amasa amasangi ninki? Ng'aki omanyete? Masangiche mono ominto omanyete engere ki? Ehe. Ndiri omosacha mono ominto agotwara omosubati gose abwate omokaye, Eh. naende atware omosubati onde. Ehe. Abanto abwo mono ominto oyomo arware bache oyomo oyomo ache korora oyonde. Ehe.

Omwana omong'ina orwarete, omwana agacha korora ng'ina. Ehe. Omwana ominto omwana oyio agaita ng'ina igo, egento ekero inche abanto mba- ba- mbande mbakemanyete. Eh. Ee, eke ekero kimanyekene kabisa gati kabere inse ache ogo naende iga aa bwango iga tari matuko bataragenda mange. Igo ng'ina arwarete tari ng'a nkogonki arenge. Eh, omo- omo- omong'ina achete ende kogonki. Ng'ina nkogonki are gochia. Erio omwana akagenda ase eng'ina igachia omwana ominto bono akamokomobutora iga akamokoora. Naende egento kende getagere gekorokwa namasangi okobaa rende abanto bangere koigwa amasangi erinde bono bagokora ebinto ebi bagere amasangi atoka, egento bagochia bakora ne rirongo abanto bakonda ase chipaara enye chire bagatara ase amatabekani ya ekegusu ekeronge. Bakonda ase chipaara chire enye iga amarabakani aria akabagati kabere aria iga, abanto barusia omwana ominto baata. Kono omanyete abanto mbare bamaete ebinto ebi barabwo bamaete gwekorerana.

Togeti omwangalifu, Eh, totoke banto bakong'ira iga batoke ang'e abo, eh. omonto buna bagotiira. Totebie ngo ng'aki bono agokora egasi ng'u- ng'una ng'a akobwaterania? Mosiri ase ko- kobwata Mhm. nabakungu.
Abakungu. Abakungu mbare risiki saiti, goita bare saiti kobua abasacha.

Gatebigwe ng'a abamura mbare abange babo bakure aria etechi, Eh, omonto akonyora omogosokano iga, eh, oyo nyagitari aria chenero yaito moino aria moino, aha, abanto bakomanya gochia ororo gochia komorora. mm, Bono naigwete omwana ominto amasangi aye iga agakare iga, eh, abamura abe ebinto yare omanyete etechi aria abange babo bare abake, eh, naende abange babo bagosanga abakungu.

Igo bono nabagotiira omogaka. Ekemoni gose esesero gionchokanani. Ekemoni, ee, bang'ina abang'aini mbare ogokonyora akobwata akamoni iga, agaonchokanani magega ase omokungu oria, baminyokie oria, bakogenda nomogaka oye, bamominyokie, bamotaika rua agwo aitire omosubati obande. Kee. Bono barigie nonya ne esese iga, banyionchokanani buna oyonde oria akwana karo ng'a nonya ne ribunsio, onye rire ang'e abwo bamoe. Eeh. Aye nonya namaraba aya aiga chiipa are chichire inye, babuuche amaraba aria iga baonchokana niga bamoretera bamweng'ea bamoa, nario aranyare koba narorire ekero kende omwomuratu orenge omosani one kabisa, bono ka nigo akonya gochia ase onya gochia ase enyomba y'abande yomo y'omogisangio oye, inche narure bosongo iga rende antebi ng'a aya aye amareri nyigwete yandie, rero nyigwete ng'a tiga natimoka tindi kogenda taoni. Bono inche mbora nachire taoni, nakorire egasi nakoorire, marogoba nkoirana ande. Ekero naikire nkancha koigwa ebikuuru, mbori ing'ana inki kiaba, na yaya, momura oria gotega agenda ochi koirwa Nyagitari, bamobwatera ng'a nomong'ina nare obo. Bakaywa bagachire banywa amache amo, orokoro oromo basiibania. Omong'ina oria igachia komobwata iga ng'a nere nkomokonya are iga amokooreranie, Tata, omwana oria iga agira boroku, na ika Nyaritari. Ki? Igo bono ebinto ebi Purapuraiti mbire ororo, Eh. nigo bire very serious naende very, bire very technical goika abanto babe abang'aini, Eh. bakarori bamanye kogokonya. Naende nonya gokora ebinto bobisi bonkunyu-nkunyu. Eh. Ring'ana eri ekero riakoikereire, Ehe, omoaka otachieti okwania mapema ote ng'a gaki nyarebe tabanse gocha kondora, ehe, gwatirire. eh. Ekiagera oria agocha moino eno igo kabisa, igo naende oye atagete agotiria anyore ribaga ri'ogotireri kwoo. Eh, Aye kure igo kabisa teba ng'a inche nonye ndeire iga iga ndwarete, morore nyarebe momosererie are. nyarebe taoroka. Abanto boikang'e. Eh, Ee, na igo ogocha igo oria onkorire.

Asante sana.
Eh. Bono tiga ngotebie Probright iga. Ntebie tata.
Amang'ana amasangi naro aroo. Aha. Eh, ekisa ekemo, Aha. omosubati naro ore gokora ase gete Nyaritari. Mm. Eh, eh, eh, eh, one of the offices eh, bo- eh, town. Mm. Bono agacha aka, akaba morito rende, akagenda gochia konyora omwana. Ekero ainde Kusi achia konyora omwana, omogaka oye, kumbe omwana nare omoiseke omenyete mwaye, orenge eh, tiratebe rende buna no e- e- eyaya. Emeidi.
Eye nere echi emeiti Eh. gwakebekire buya, Eh, mombe nko- nko- nkomobua kare ne- nemeiti eye. eh, Lakini omosubati oyo Mm. achire komanyera obwango obo bono agochia gochiera nyagitari ng'a omo- omosacha oyo oye nkomobua are nemeiti. eh, Iga bono etokane ng'a eh, riria kare nyagitari Rende engaki ya delivery. Kogongia.
Ee. Eh.
Omosacha oyo Eh. atebie omo- omo- o- emaid eye ng'a rosia endagera toirere nyarebe nyagitari. Ee. Akarosia. Ehe. Ekero arosia bakaira komo. Warori? Ehe. Bono yebeka nyagitari omosubachi ori gosituka ng'a ai ng'aki naende gu- e- e- e- nkinyarebe acha gokora. Ee. Nomomanyete omosubati oria agaancha ko- ko- koigwa bobe, Kee. a- omogongo akabutoka, Aha. omoeri pi, nabo akwete. Kee. Egento- Eki negento kere ki'obomanchani, na negento ki'oborimo. Eh. Yaya. Otatiga bono, Eh. eh, eproblem eye egegocha, Mm. tari bang'ina bakonyerete. Eh. Eh. Tiga tobe- tiga tobe sincere.

Okoboria problem eye nomosacha tari omokungu. Eh. Aa, tiga tiga abategereri ba- bamanye boyo. Eh. Eh,
Okay. eh, eriogo Eh. ekere problem eye yabeire Yes.
omanyete abang'ina na abang'aini bare sana. Eh. Rirongo ndiro. Eh. Eh, nabo rirongo riria ekero yabere discovered Eh. Ng'a problem ina bero onye onye oyo omong'ina tara tararwara gose kikebe. Eh. Nabo ridongo riria omong'ina agochia aribeka ase amache ime Eh. aria okonywa. Eh. Ee abanto bonsi banywe mpaka abana. Eh. Eri nari bono eriogo abanto aba bonsi kenya egosori yaye. Eh. Ee.
Bakori oseresere. Bako ee bono.

Inde ogotaka amang'ana ayio na omosubati naro orenge kaiga, Eh. moyo tori moyo, nabo achete agakora amang'ana ayio buna ogwakwanire igo, Agakora ki?
amasangi amasangi agaita omogaka oye. Eh. Omosubati nabo amokorete pi, akagenda akagenda gochia isiko abwo, Inki kiarenge omosubati oyo are kogenda isiko? omosubati eye.
Mhm. Bono omogaka agacha akarwara. Eh.

Oiche osuspect korwa nyancha nere.
Alright. Eh, bono monkuru oyo. Sawa sawa.
Asante sana. Ngeto oyo no masae gokina bono. Okomire sana ng'a mang'ana na karaa. Ah, amara kwaretera abo naye gukumia. Eh. Abapaite we the bride. Eh. Egendegio ki'amagancho aino aro. Ehe. Tibaiyo egendegio nkiamberete, Eh. lakini Nyasae nanko agankonya, yaani gekonde tera ebirengeri bwango. Eh. Tibaiyo ngoki nere na nabwate ekero ngiginde nari nanywa, yande two two seven. Ehe. Bono nainche rende obwango obwo bwebererwa nai nanyuomeire, Ee, bono nachi koinywa rende ng'a bono tinanyuomerete ntateirie amang'ana buna ayio inwe. Ntige rende manye ng'a ntige tingoganda obosaria obwo naende namanya gocha nyomba. konyora toraita bote.
Konya tindaita bote. Ee, But rende inche amagega ekeranga nabo nagocha gokora omorwio one. kee.
Naende iga ebwateranetie. Ehe. Bono nkaenda ngaitera ase naitera, Ee. naende ngaacha nyomba. Ehe. Bono ekero naika nyomba, naende nka naende ngachaka koragera. Ee. Bono ekero naika ake igo, omokungu achaka gocomplain. Ee. Kora. Naki ai ai ai, naigure nki kiande nki kiande nki gese kinde buya. Ogachaka koria endagera eria ende bono gose endagera obofudi?

Ah, Paul Marando ng'ake kwaminchori iga. Aho twataka komanya kabisa ng'a ribusi eri rie rie- rieng'uko. Hmm? Bang'e gare kogosoria home and away, home and away. Ebinto bikabo mawone you first hand experience. Amura. Vuna radio ela. Tinare gogotebi ngokorere ase oyio, Eh. namanyete naende nkoigware, El, ira ni radio yao inse kabisa.
Ee, nkoigwa are naki ekia ainyorete. Nkamanya korwa ororo agacha goteba, rende agacha korora ng'a tiga ngo i- inkore buna riria nkoigwa. Eh. Ase igo nabairwe nabainyorete bwango naende Nyasae omokonyete. Mm. Gento eki ngeikoire tagesa nyinge. Mm-mm. Yaya igo okoigwa buna okwarosire kwaereirwe chinguru pi kwaera igo kwa yaani omoika okoerera bosa igo. Eh. Bobe negento eki keroki ntere ororo, naende ekere tiga ngotomanye buna abagusii aba aba abato bakonya goteba nkeiyo, Mhm. egento eki nkere ororo, naende nabo kegenderete kobao nonye mbono iga. Mm. Ekero kwanyorire ng'a na yabeire goikera igo, Mhm. nabo okorigia ribusi erio, Mhm. gose gokora ribusi buna rero mabusi taiyo mange, Mhm. nabo okoge- okorora okore bagia gesiri, Omoaye are amoanyu kegima namache, igo rende egento eki nabo kegokanyeta gose origie ekemoni, omoeteri korwa ase amagoro aye iga gochia korwa nyaro iga ogetie, Oeteria omosi- halafu gose ase ese, Ah. nabo okonyora chinguru chigocha, naende achake koba buya, achake ko- kogain, Aha. igo rende onyore obeire buya. Naende egento eki gekoba, Ah. Aite ekero omogaka onyori gotaara buna kiabeire akomogachiete kogocha, igo okonyora ng'a ekere omong'ina are morito nonye nekere are ang'e gochia kogonki, nonye taraba taragonki naki niye are ang'e, nabo gekomobera, na ekere arwarete, nabo gekomobera. Na ekero gosaakirwe omooro gose kiamanyinga aria, nabo gekoba, gose riria abana batiire nyangi, Mhm. ee, tagotamboka manyinga aria abana baria. Mm-mm. Omwana oria iga agoita igo mpaka okwa abanto abanene bacha korigereria bacha gokora ebinto ebio omonto o bwena. Mhm. Ase igo egento eki nkere ororo. Mm. Ee, bono. Bono amang'ana ayio nagoteebwa naroo, Aha. Bono inche nabuga ng'a tiga nkomentie epointi yane etagauti. Ee. Ekero abeire oo ne chiungo orooche chiaitiru nkoera chire, Ehe. abanto baito mbache babe moyo. Aha. Kaambia okominyokia ekeire ekebusi, Ee. abanto baito tiga batige ebinto bagokora, Ee. omonto ki obwate egesima kiao kanywa amache egesima kiao gioka. Ee. Buna omonkwana oyio okwanire orure amang'ana amaya, oyio oteba oyio esini yagutoka. Mm. Oyio nere oteba amang'ana ayio asangetie, Yes.
in fact otebire ekeene, Mhm. tiga abanto baito batige banywe amache abo oka. Mm. Inche nabo nare gokoorera ere. Alright.
Ee, na inche ngoteba amang'ana ayio naro, Ehe. Egento yane kare iga buna abasubati barenge koiborera nyomba, Eh. omong'ina onde agacha, Ehe. buna ngomoiboria agocha. Eh. Egento eyio yane omanyete ekagwa chimaye, Ehe. agacha akagoetia amanyinga. Eh. Bono abang'ina barenge ororo bande bagaseria omong'ina oyio bwango bakarenta ribusi bakamwengera, Eh. bakamoigoseria oboyota agacha koba buya agacha koiba. Kei.
Omosangi amang'ana ayio naro aro. Kwanini omong'ina oyio mochandoki abwate oyio oyoyio? Abwate bono eanga eyio yane. Okay.
Naende agacha koimoiboria? Ee, Okay. ee, naende omong'ana naro ororo rende nere orwarete. Mhm. Mama omwabo arenge gosoka ise. Mm. Bono ekero aire nacha komoa eriogo riria amoa igo omwana oria omete akagireka iga agakwa. Om- Mama omwabo agaita omwana oye. Ee, gagacha komoa riogo. Aha. Bono naramokorete igo ngoteba omosangi oino aroro. Aha. Ee, onye korubuya nainche mbuya ndaba tinkoigweti mono, rende eye ere ense esimi iga ere- eyia korokana ere inche mono tiga nkwane abere atato. Kwana rioka tata.
Bono nomanyete mono ne ense yabeire embe, abanyonye nkare nembe yarenge, rende amang'ana ana arenge korwa ense yatongetwe. Mhm. Lakini rero yasitiri mono, rero abana reso bana basarekire mbantu banene basarekire mbana bono egento ekikero kinkero oo. Naende anyandirie abanto bagwancha abanto tiga babere ekanisa omonto amanye ng'a buna omongwana oyio arure otebire ng'a tiga omonto onywe egesima kiaye gioka egesima keria kiaoremete kare tumeka amache y'egesima kiaye ensoko yao yoka.

Ke. Eh, bono omo- igo barenge abanto mbare baria batari koisika, Ehe. arenge ne mwaka oyamete nakure, Mm. iga oyamete iga igaseito iga, ganyakwe. Ehe. Bono agachire omorora naende ogenda, Eh. omokombo oete iga iga. Mm. Bono rituko erimo, Ehe. Musa- o- oyo agacha agacha taigwete buya Mm. igo oyo akamosirira ngori ng'ese akamoa akanywera chindebere Mm.

Bakabana, Ehe. Inye kobwate omwana okogonka. Mhm. By the way, naye omogaka komaete onanyanya inche. Mm. Alafu gwachicha gwatumeka omong'ina na omong'ina nkogonkia are omwana. Eh. Gachia origereria abana abo okonyora bare ebing'werere abaibori babwate omwana abwate etukia embariri tari afya nonye. Ehe. Nabo oroche omoibori oyio ng'a nabwate endagera akoe omwana, lakini gokorigereria omwana kwanyora yaani omwana nonye namaiso atiete ime, omwana abwate ebigoko binga gose inaki, ebigoro binga gose inaki. Manya ng'a abanto barigwa na tembea inche, bamana gocha bang'ea konyonsia omwana amabera y'ogochama. Kwanyora omwana otwarire afia endiri, omwana akuna korwara boire boire, Inwe mogonakorigia oborwaire ase omwana, na oborwaire ninwe moreterete omwana. Iga ebinto binga buna ebi mbiro, sana sana abasacha. Inwe ninwe moretererete abanto abange. Mong'ina ore boronge iga okogonki mwana oye tabwati nchera eyio omosururu buna gosurura inche. Omanyete omong'ina nkomanya are ng'ana ki, ng'ise gokora iga? egento ngire ngochia gosariga. Naki erio omogaka ere otaramoikarasa inse omwerese ere nabo agataima. Mwansangi mwaye irire omwana echiiyi omwana nabo arabe, lakini naende osangi abwate omobere omoriri. Igo bono goika mwararigereria nabana nabarabwo ekero mobwate ebing'werere naki mobwenerete komenya. Inche naratigeire abwo mbuyoma. Right.
Eh? Abasae barere bagoteeba ng'a echi nechindoto, echio nechinderia ebinto bitaiyo, buna ebinto mogoteebia ng'a ebinto bitaiyo bono. Yeso ochire igaa otosebirie ase omosaraba, ebinto ebio mbiyo kabisa bionsi ebiabambetwe aria ase omosaraba. Nabo ebichana bia rero bikonyara koba bigokwana igoro y'amang'ana aya igaa ay'amasangi.